Dalc'hamp an abadenn Arian, un abadenn Chesterfield Fielder Jer 'ba an Oriant 'ba Emvod ar Gelted. Ha dam bremañ, dam ar ribl en un tav. Ar ribl en un tav. Ben ya, salutoc'h euh, Gwendal, hiriv ne ouien re petra ober hein, àr-lerc'h ur sun karget mat dija. Chañjet de moe kanigaindor ur wari nevez euh, e gwraet an zon e Radio Brogenet, hein, euh, ir privilegio serc'h. Hag yeah. zou... ur sortwari spécial, hag zou, bon, bah, klarit tam ar per neus gwraet un den oe irok, hein, peu vezir i jto tain dre skouer, bon.

Ur gronikenn moued ober mi ha peudjuri an a oa mat an dud brudet ha peudjuri deus kanniged uh, penaos ur uh, un défilé en un uh, un dibunadeg un dibunadeg vras ya get uh, get piv e déjà Or bagadeux hag France Tri Geoffrance Ria hag e oe penaos que Yann Kefelec, je suis. Ya. Digarez. ah, neuzen, ba, meus profitet anezhi aveit euh, ober ur groniken a ribl an entav hag i anaoa tud an avet neuzen. He deus kavet euh, tud an avet ar an hent, chilavet. Demat deoc'h, DSK. Ur souezhadenn eo gwelet an hini a zo bet e penn an FMI amañ. Petra rit? Demat dit, Anna. Hmm, Anna Jaouen. Klevemp eus e oa kudenn waran gant ar festival, setu em eus bet roan euh, kinnig euh, da Lisardo un tamm skoazell. Dija oa kinniget un tamm sikour d'ar festival Kanaloar, deuet da vout Strauss Kanaloar. Ha da c'hon ar bobl ivez dezhi da vout Stroskan ar bobl. Meriet yaouank 'vez dijoleiet bepred. Mmm, Stroskan ar bobl. Mmm, kaneta bijole. Mmm, an ajawen. Bonjour d'or, Fanch Hollande. Un enor bras eo atersi prezidant ar Republik C'hall evidomp. Petra rit aze e Breizh mm, Ya, bonjour d'or, euh, an ajawen, laouen bras d'ou, d'ou an aouit. Euh, Miam zo deuet d'ober un tamm tro er festival de de sikour Jean-Yves de Rheinlands-Di brantad Kabanain a-bet un dilennadeg rannvro. Hag e voe deuet sonadeg rozentalek ha c'hlewen gant iwe hag gant ur plac'h a vro Iwerzhon. Ha ya, me blij da bro Iwerzhon. Hag e voe ur strollad deuet ur strollad tandei Ur strollad miriet heptin ne lârat ket da Juli, mar plij. Fañch, lârit domp perak eo fall an amzer hirio er festival Eh bah, euh, pedur on erruet Klevet am eus euh, ho kronikour, Alex, un dial Me lesanvet en oe Fañch Glav Ah, me gav genain e kavet mat a-benn ar fin Met, mm, yan de jemeru un diviz, un diviz a bouez iniu Un diviz a, a gonsekans aveit ur vro Ma deu d'an teu da bein du... du... an digare. Ma deu d'an teu da bein du rannain dre zaou fur ur glav a irok fin ma vandat d'en em gannigen teu da bet un dilennadeg euh, Setu mars un niveau esa e da bet euh, un dilabour. Kanerien brudet, melar dor, hé, potret, chomit! Blije ket dor respont d'un nebeut goulennoù evit Radio Brotsunet? Ne blij kudenn e glav ha peogwir festival Ne blij kudenn e glav ha peogwir festival Me loer e vez o toull ha me boued a vez o fall Me loer e vez o toull me boued a vez o fall Re lepe men dilhad peudjir en raplik a plak Re lepe men dilhad peudjir en raplik a plak Mar plij ifit pren o time me un anorak Mar plij ifit pren o time me un anorak Yann Fanch, Yann Fanch Ur gerreg evit Daniel ar Gevel a vo pedet en abladenn hirio? Ha Daniel, ha Daniel, Daniel ar Gevel Ha en ur zeus apre lon a goudrot Ha peramme e kentele kan e amzer nevez E plichton denet genom goudrot Geton ve gwreit un tenor Kan ain ra kreoù Kreoñ ya, kreoñ E un tamari greoñ ar semen sa goudrot